Magtymguly Pyragy Dagu hasratdan nyşan Tapdy şöhrat halk içinde Bu jahalatdan nyşan Galdy derwüşler tilinde Dagu hasratdan nyşan Galmady mazlumlara Desti nusratdan nyşan Sab se seb dolly jahana Bu bet apatdan nyşan Degdi älem ählige Ýüz müň hyjalatdan nyşan Är bilerler kimde bolsa Ol şeraratdan nyşan Ýada salmaz haýyr işi Tapgaý zelalatdan nyşan Ne mürewwetden eser bar Ne adalatdan nyşan Şek degildir dostlarym geldi kyýamatdan nyşan. Her kişi betgatga batyr anyky är bildiler Magşara müňkür bolup ýok dünýäni bar bildiler Şerik işin bet aňlaýyp Hup işin bet kär bildiler, Rastlar haýyn bilip, Haýynlar ýar bildiler, Tamygy kany diýip, Kanyglar zar bildiler. Kim şerigat ähli bolsa, Hejiw edip, har bildiler, Müňkiri mürşit bilip, Ýalgan ykrar bildiler. Gümrahy tawga sanyp, takwany nikär bildiler. Şek degildir, dostlarym, geldi kyýamatdan nyşan. Hormat ähli boldy, ol kimniň golunda sazydyr, Kim kemal okysa, halk ýanynda har awazydyr, Wertler derwüşleriň hylbatda halk enbazydyr. Ortada gyzy juwan, dirki sen toýdur, bazydyr, Syçraşar gyz gelin üstüge, göýä tazydyr, Hak işinden bihabar, halk içre bagzy kazydyr, Tabygy jyndyranyň hakkanky şeýtan özüdir. Tamugyň tykanjydyr. Her kim bu işige razydyr. Şek degildir, dostlarym, geldi kyýamatdan nyşan. Taňry Pygamber sözünden bihabardyr bu pirler, Pasykny kazy bilip, naýypny soltan nirler. Her kişi owwal gelip görse, ki rişwet birler, Baglaýyp bohtan ile, fakyr ähline tagsyrlar. Selle bagla başyna, Aç böri, sopy pirler, Eýleýip halk üstüne köp hileýin tezbirler. Ger halalu haram tapsa, dykarlar irler, Ruzy magşar Hak Resulga ne jogabyn birler. Şek degildir, dostlarym, geldi kyýamatdan nyşan. Egseber Magtymguly söz birle derdiň her zaman Niçün zalymga nobat berdi bu döwri zaman Anyň üçin göz gören eşden öte geçdi güman Eýleýip bir birine dawaý batyl ne heman Bir şaýylyk mal üçin takyk berer elden iman, özüni är saýynar kim artyk iş etse ýaman, bu köňül ýüz şowk eder nähak üçin tökmäge gan, güýji ötse gurbanyň gaplana hiç bermez aman, şek degildir dostlarym geldi Kyýamatdan nyşan. Gelse gerekdir. Gardaşlar gün günden beter bolupdyr. Ýyl-ýyldan betgatlar gelse gerekdir. Hamry çenu zyna kylan jahanda belli meşhur bolup dursa gerekdir. Musulman gardaşlar dönmäň bu ýoldan, geçersiz syratdan inçedir gyllan, Dejjal geler diýrler birniçe ýyldan, Äleme bir gowa salsa gerekdir. Gözi birdir gaýragyýmiş kadyna. Garyp ýanar haramynyň odyna. Şam şerifu Ruma, Mekge, Medine musulmanlar gaçyp dolsa gerekdir. Isa mäti gelse, adyldyr, datdyr, Ýajuj-mäjuj gelse, zulum haýhatdyr, Gulagy ýer südürär bir ýowuz zatdyr, Kap dagyn deşip, gelse gerekdir. Galam titrär ýetimleriň zaryndan, Joşgun geçer aşyklaryň serinden, Gök öwrülip, daglar sarsar ýerinden, Israfil suruny çalsa gerekdir. Derýalar gurarlar, suwlar çekiler. Aý, Gün hem tutular, ýyldyz döküler. Beýik daglar erer, ýer-gök ýykylar. Ýalňyz Möwlam özi galsa gerekdir. Ajal gelse, bende hanymanyndan, El üzer il-günden, şirin janyndan, Allanyň emrinden, Hak permanyndan, Ezraýyl öz janyn alsa gerekdir. Hakdan gaýry, janly-jandar galynmaz, Israfil jan tabşyr, sur hem çalynmaz. Kyrk gün ýagmyr ýagar, ýer-gök bilinmez, Ýaňydan gögerim, galsa gerekdir. Bir Byragy külle bile bezärler, Altyn-kümüş gyzyl-ýaşyl düzerler, dört perişde diriligem gezerler, Muhammet gabryna gelse gerekdir. Seda çykar perişdäniň perinden, Lebbeýk diýip, turup geler ýerinden, Gabry ýarlar, gum döküler serinden, Waý ymmatym diýip, galsa gerekdir. Köňül gaýga düşer, magşar gamyndan, Kany ymmatym diýip, sorar Eminden. Başyn seždä goýar, galmaz zeminden, Gal diýip, Hakdan ylham bolsa gerekdir. Ysrafil suruny alar goluna, Gözün diker Kadyr Hakyň ýoluna. Çygyr seda çeker sag-soluna, Jümle jandar jana gelse gerekdir. Asgyrşyp-asgyrşyp görden çykarlar. Turarlar asmana gözün dikerler. Buýurgynşyp degre daşa bakarlar. Kyrk gün haýran bolup dursa gerekdir. Görerler gurt-guşlar gaçmaz ýanyndan. Derýalar gyzdyryp gelmiş şanyndan. Her kimse öz söwdüginiň ýanyndan bile hemdem bolup gopsa gerekdir. Zybanyýa melekler gürzüni tutmuş, terezi gurulmuş, gün nury gitmiş, at beren bramner don ihsan etmiş, don hülle bolup gelse gerekdir. Beýik diwan gurlar. Bir iş düzüler. Gün ýüzi çöwrüler, älem gyzylar. Meýniň jugur-jugur gaýnap syzylar, Berennanyň saýa bolsa gerekdir. Firgun, Haman, Şeddad, nije kapyrlar, ölüpdik diýip, haýran bolup durarlar. Bizi kim direltdi? diýip sorarlar. Mümin gullar jogap berse gerekdir. şatlyklary gaýgy bile dep bolar. Ot şakylar, gowwalar köp bolar, ahyrynda ýüz ýigrimi sap bolar, onki guruh edip sürse gerekdir. Bir guruhy hynzyr bolup gezerler, bir guruhy maýmyn bolup azarlar, bir guruhy kör, ker bolup gezerler. Etmiş alnyna gelse gerekdir. Kimsäniň teninde ot ýalan oýnar, kimsäniň agzynda gan iriň gaýnar. Amalsyz mollalar dillerin çeýnär, ony Rabbym şeýle kylsa gerekdir. Kimsi ot tammanly jöwrener öter. Kimsi mes bolup, ýykylar, ýatar. Kimsäniň aýagy alnynda biter, başy bilen ýüwrüp gelse gerekdir. On gat gyzgyn düşek düşer ornuna. Nowhaberiň başy düşer boýnuna. Dili süýner, düşer, ýeter garnyna, amalyna çolaşyp gelse gerekdir. Mümin perman bolar, kapyr iç şegser. Nur bugra bilekli ýylanlar towsar, halaýyk aglaşar, permanyna ýekser, Muhammet tuguny Gursa gerekdir. Gorky düşer pygamberler janyna. Ogul gelmez atasynyň ýanyna. Muhammet başlaýyp mizan düýbüne. Ýaşyl alam gurup dursa gerekdir. Gujaklar oglum diýip, Adam pygamber. Ybraýym halildir, Eýa Biribar. Musa Isa aýdar, Ýaradan jepbar. Her kim özüni diläp, alsa gerekdir. Nije pygamberler dogasy makbul. Ne sagyny tanyr, ne soluny ol. Başyny açyp aglar. Muhammet Resul, Waý ymmatym diýip dursa gerekdir. Halaýyklar silmez gözde ýaşyny. Tanyşar, soraşmaz kowum gardaşyny. Meýdanda gurulan mizan başyny Israfil tutuban dursa gerekdir. Kapyry bezärler ataş donuna, Sürerler, elterler dowzah ýanyna. Palanly gatyr dek bolup şanyna, Bugra boýun möýler soksa gerekdir. Haraý diýr, ýetişmez Kimsi haraýy, eşek deňk aňňyryp, dolýr saraýy. Iýmiji zäherdir, içgisi awy, ebedi zyndanda galsa gerekdir. Imdi geldik. Mümin gullar nädermiş? Kaýsy işe, kaýsy ýola gidermiş? Muhammet hatyryna Ýalkaw edermiş. Bilmeýänler muny bilse gerekdir. Mümin gullar geçip giderler ýol dek. Kimi ýyldyrym dek, kimisi ýol dek. Kimi ýüwrük at dek, kimisi sil dek, kim uçar guş dek geçse gerekdir. Ýüz müň ýyllyk ýoldur. Müňi çykyşdan, bir müňi hen bardyr, müňi inişden, garadyr gijeden, ýiti gylyçdan, kim gije-gündizde geçse gerekdir. Kim on günde geçer, kimi bir aýda, kimi gulan ýaglyk gyçgyr saraýda, kimi bir ýylda geçer, kimi kyrk aýda, soňy bäş müň ýylda ötse gerekdir. Munça müň ýyl ganlar ýyglap geçensoň, Syrat köprüsinden aňry geçensoň, Köwser sakysyndan şerap içensoň, Ýigit goja bir ýaşa gelse gerekdir. Ýigitler ýaşyl täç goýar başynda, Ýusup jemalynda, Isa ýaşynda, Dawudyň ornunda, Otuz bäşinde her kim öz söwdügin alsa gerekdir. Ýetmiş hülle geýip, tagta gonarlar. Zeberjet ýagynly Byraga münerler. Iýerler, içerler, seýran kylarlar. Ölmez, ýitmez jawudan galsa gerekdir. Ýetmiş hyýr gyz düşek düşer astyna. Ýetmiş hyýr gol gowşur durar kastyna. Tuby agaç saýa salar üstüne, Hakyň jemalyny görse gerekdir. Dünýe, bu dünýe Diýer, ýatan serhoşlar. Ynanmaýan, kapyr bolar gardaşlar. Magtymguly aýdar, geler bu işler, kyýamat gün gullar görse gerekdir.